Арстыла. Ник син минекен аласың әле? Минем, минем әби бабаларым бит гасырлар үткәннәр моны саклап калу өчен. Казаклар да шушы юлга басты. Алтын Урда э, э, казак дәүләте бар, Шыңгыз хан казак булган дибиме? Ә татарда ул сифат юк. Безнең татарда мин һәр көне төне анализ ясыйм. Безнең татар глобальный кешегә зыян сала торган милләт түгел икән. Ул әйбәт сифат, ул Аллаһ биргән бик изге сифат. Үзенең милләттәшенә зыян салса сала ул, мин аны вшивый этлек дим, вшивый. Менә бит бит зыяны сала ул. Талаша, сугыша, арасын өзәйме үз милләттәшенә. Ну чит милләткә карата татар милләте глобальный әшәкелек эшләми. А видео кайсы?
Менә.
Шуңа күрә без җиңеләбез хәзер. Ә бөтен дөнья товарство белән яши.

Бөтенесе бородатый гаишниклар, бу сакаллы кап-кара гаишниклар, автомат ни. И Чечняда инде горвод зеленхоз эшләп йөри. Хат бездәге шикелле хатыннар инде. Горвод зеленхоз бер унлап хатын эшли, бөтенесе менә сезнең шикелле җавыктан.
Алар шулай. Аракы җук бер җирдә.
Алар китәчәк.
Мин аракы эзләдем, әйтәм, миңа водка надо. Я пить хочу, әйтәм. Сорыйм инде мин. Аракы җук бер җирдә. Аракы тапмадым. Алар Советлар Союзы җимерелгәнне көтеп кенә тордылар. Алар дингә дә кайтты, алар милләтчелекне алар беркайчан югалтмадылар. Ну, менә әзрәк кенә инде сират күперләре кичеп канга батып алдылар. Ну, аларга бу бик зур ни булды инде, э, травма да булды, э, тетрәнү дә булды, урук та булды дип әйтимме. Ну, алар китәчәк. Балалары Фәүзия апа, ә менә Шуннан көч ни- алдым нинди баягы. үзаңны ата-аналарда уяттыру өчен нинди инструментлар кулланасыз? Сеңлем тарихны файдаланырга кирәк. Дин, дин дип сөйләгән керми, халык динне аңламый, курка, мин тотмыйм бит ди. Тарихны аңлатырга синең әби-бабаларың, менә шушылай булды бит, менә мин хәзер чукындыру утыймысына бик каты, роман язым Гөләйзә дигән. Мин аны елый-елый сөйлим, әле бит әле генә булган хәлләр, 19 гасыр башында булган хәлләр Чистай өязендә архив материаллары буенча. Синең әби-бабаң бит, чукынмас өчен, урыс булмас өчен, Үтергәннәр, төрмәләргә киткән, каторгаларга киткән. Сине бит әле алай мәҗбүриләмиләр. Ник син дин дә тотмыйсың? Ник син телеңне дә санламыйсың? Ник син урыслар белән катнашып якларга барасың? Может, синең әби-бабаңны үтергән кешеләрдер алар? дип, менә рампалардан чыкмыйча гына, мин хәзер тарих сөйлим. Мәктәпләрдә дә тарих сөйлим, мин елый-елый сөйлим. Ник кадерен белмисез, шушы безгә китереп җит, бит Аллаһтан әманәт, дим. Аннан дингә күчәм. Мәйтәм, милләт ул Аллаһтан әманәт. Милләтләрне беркем уйлап тапмаган, телләрне беркем уйлап тапмаган. Аллаһ Тәгалә э, хәтта пигамбәрләрне үз телләрендә җибәргән э, э, дәгъват кылу өчен. Бу Аллаһтан әманәт мәйтәм. Без аны кыямәт көненә ха- сакларга тиеш. Менә сәламәтлегебезне чат саклыйбыз. Без телебезне шулай дигәч, кешеләр куркып тетрәнеп китәләр. Миңа Тобольскида бер егет әйтте, Что, Фәүзия апа, мин татарча белмәсәм җәннәткә кермиммени инде хәзер ди. Күрәсеңме нинди теге куркыныч товарный сорау. Мин аңа шул итеп мәйтәм, менә энем балакаем мәйтәм. Син әби бабаларың шушылай мәйтәм саклап калганнар. Син менә мәйтәм хәр муллалыкка укыйсың. Син авылларга барып бох бох дип сөйләсәң мәйтәм, сине куып чыгаралар. Бу бит Аллаһ биргән телең, хәтта мәйтәм пигамбәрләр мәйтәм үз телләрендә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән бит, хәзеренем, Мин сезне төрле-төрле кавемнәр ясадым дигән. Кавемнәр барлыкка китердем. Бер-берегез белән яхшылыкта ярышу өчен. Бер-берегезне өйрәнсен. Өйрәнсен өчен төрле. Ул безнең бөтенебезне бер телдә эшләр иде. Мин аның һәр серен аңладым, балалар. Нәрсә өчен безгә төрле телләр? Ул менә шушы серне саклау өчен икән. Менә мин татарча язганда мине беркем судка бирми. Шушы ук әйбер бу. Шул ук әйбер русча чыга, миңа уалуын йошачалар. Шул ук әйбер ул. Әйтәм, татарча язсам, мин серемне саклыйм икән, милләт эчендә мин серемне саклыйм. Мин шуңа күрә тукталем әйтәм, мин татарча язып кына шушы әйберләрне аңлатыйм. Как русча язып аңлатам име, миңа сразу уалуын йошачалар. Шушы ук әйбер була ул. Татарча моны күрмиләр дә, аңламыйлар да. Ну, милләт аңлый, миңа аларның аңлавы нигә кирәк? Квалификацияләре җитмәгән. Әйе. Менә халыкка. Тарихны аңлатырга кирәк. Дин белән бәйләп аңлатырга кирәк. Синең тарихың, синең милләтең бит ул. Синнән соралачак. Менә синнән соралачак. Идентификация басым ясарга. Татар кадерен белми милләт булып яшәүнең. Менә минем танышлар бар, Америкада яшиләр инде, әмма балалары инде үсеп килә. Һәм алар әйтә, без менә әле төшенә башладык, Әле, ди, читкә балаларга. киткәч. Юк, ну, балалар инде үсеп килә бит инде Америкада. Һәм без ди аңлый башладык, ди, бала, бала өчен никадәр э, үзенең кем икәнен белүе мөһим икәнлеген, ди. Менә ди, ну, бөтен кеше төрле дип әйтә, һәм алар менә югалып калмас өчен, алар менә Әйе. тотынып яшәр өчен, ди, үзләрен башка кеше янында ниндидер өстенлекле, Ниндидер менә төпле бер нигезле кеше үзенең бер особенный икәнлеген, ну, гомумән югалып калмас өчен, депрессиягә бирелмәсен өчен менә шундый бер әйбер кирәк икәнлеген аңладык ди. Хәзер шундый әйбергә басым ясыйбыз дип әйтә инде. Һәм телне белү дә шуның өчен. Менә Чечняда тоже күкшедән сорадым инде.

Алар китәчәк, однозначно, әйе. Менә да шулай, гарәп телен өйрәнүләр бөтенесе. Бөтенесе. Ну, динне ничек тоталар, э, анда суфизммы, Дагестанда, мәсәлән, бик куркыныч суфизм, в каком смысле куркыныч? Алар менә кайберләр ырым-шырым мистикага якын. Ул тоже дин түгел. Ул тоже дин түгел. Ул мистика ул дин түгел. Уйнарга ярамый. Дин ул бик җитди һәм бик гади. Аны катлауландырырга да ярамый, уйнарга да ярамый дин белән. Ирләр сәке.

И энергия нитеп тора ди. Без алар арасына кермибез, алар безгә үрнәк түгел, э, без аларга үрнәк түгел дигәндәй. Без Россиянең уртасында яшибез. Әйе, без бит интеллектуал. Алар агрессив халык. Әйе. Аларда аларда корал, алар сразу коралга. Безнең ислам менә мин тоже анализ ясадым. Просвещенный ислам булган икән, безнең мәгърифәтле ислам булган, китаплы ислам булган, мылтыклы ислам булмаган без. Шулай булмаса, без 500 ел сакланып та кала алмас идек. Китап белән сакланып калган Империя милләт без, димме? Интеллект белән сакланып калган милләт без. Милләт буларак ничек сакланып калган? Тырышлык белән. Ул татарның тырышлыгына мин шаккатам. Мин бит бит дөнья буенча йөрим. Сахалинда да булдым, мин Дальний Востокта да булдым, мин бит яшим, берара яшим, китаплар язам. Салихардка барып җиттебиме, кая карама татар фирма ачаймы, казылыгын эшли, кибетен ача, аның тырышлыгы шул марҗага өйләнгәннәре генә харап була. Өйдәләр дә татарның тырышлыгы әле пока аны тотып тора. Тырыш, хәтта диндә булмаса да. Менә тырыш, аннан соң бик кызыксынучан, дөнья белән кызыксына. Дөнья кайсы якка бара, өйрәнә дөньяны. Искиткеч милләт ни менә, әйтеп бетермәслек милләт менә. Әле бәя бирелмәгән милләт. Аллаһтан милләт дим инде мин. Шушының халык кадерен белми. Без Аллаһтан килгән милләт. Без чуваш та түгел, мари да түгел язычник. Мин аларны түбәнсетеп әйтмим.
Без яшәде Богоявленский Кирилл Игоревич. Şimdi malayım da sarıkla ya Tatarim de. Ну, и, ну, Филипп Киржевич, я Татарин. Кайда?

Әйе. Ну, мусульманга киткәне, миңа тел кирәк түгел ди, я ди, Әйе. я ди, религию буду держать. ди. Хәт шулай булса инде. Язык Ул бары менә. телгә килми, име? Ул бит урыс, мин дә әйтәм. Сез мар- марҗа кызларына, ислам диненә килгән марҗа кызларына калфак киертергә тырышмагыз, мәйтәм. Ул безнең өчен генә калфаклар, ниләр теге безнең әле генә милли кием дигән ни булды? Милли киемле ханым дигән. Ә анда инде кайберләре чыга, бөтенесенә калфак, бөтенесенә камзул. Мәйтәм, ислам диненә килгән рус кызлары бар. Аннан бөтен шәһәр кызлары бар русский язучы, ничек аларга калфак киертәсең? Бөтен шушылай йөрүләре дә әйбәт. Әхләк итеп теге ыштансыз гына йөрмәсеннәр, зина кылып. Аннан бөтен кирәк булса үзе килер, эзләнер, нитер дигәндәй. Менә шул тарихны файдаланырга, сеңлем. Ислам дине бик матур гына иттереп файдаланырга. Мин үзем шулай эшлим. Мин үзем мәсьәлә очрашуларда бүгенге тормыштан башлыйм, тарихтан да башламыйм. Менә бүгенге сәяси сәясәттән башлыйм мин. Менә хәлегез шулай, ул юк, бу юк, бу юк. Сәбәбе, сәбәбен әкренләп-әкренләп күчәм, менә шушындый тарихка күчәм, менә шушындый без мондый булмаганбыз, шушындый ханга. Ни өчен шушылай? Менә диннән киткән өчен, милләткә хыянәт иткән өчен. Менә шушылай Аллаһ Тәгалә безгә шушындый ни биргән. Әйе. Аллаһ Тәгалә безне яратып, безгә зур дәүләтләр дә биргән. Безнең бит әллә ничә дәүләт булган име, җирләр име. Тын океаннан Каф тауларына хәтле татар җирләре элита бит инде без. Аллаһ Тәгалә мәтен биргән дә, алган да, ну бетермәгән безне. Мог бы бетерергә дә. Сынаулар? Все.
Бу мәйдан сынау. Менә бу сынауны ничек чыгабыз? Кеше булып чыгарга кирәк. Һәр татарның күзәнәгендә утыра менә мин әйткән әйберләр. Мәкаль дә бар. Һәр татарның йөрәгендә йөгәнләнгән ат ята дигән. Ул йөгәнне бәйләп кенә куелган ат ята диелгән. Ул ат менә торып чабырга вакытын көтә. Аны уятырга кирәк. Мин мәктәпләрдә шуны сөйлим. Ир балаларның күзләренә яшь килеп утыра. Васиятемә әйтәм, менә татар кызларына өйләнегез, телне саклагыз, динне саклагыз. Дәүләте булыр балалар. Милләт исән калса, дәүләт булыр. Ә милләт юк икән, кемгә дәүләт аласың? Моннан соң дәүләт алып, менә безнең кардәшләр бар инде, мәчеткә йөрибез, биш вакыт намазда. Татар малайлар, ну, мы татарский не знаем, менә, Камил. Нишәтәсең инде, андыйлар да бар, әйе. Ну, белми ул. Менә хәзер табырга кирәк, Петровмы, Тихоновмы әле исеме теге. Бик шундый миңа ошады дәресләре. Юк, ул интернет товар. Җидесеге сегодня татар теле өйрәнә. Я не буду изучать татарский, все ди. Розепа, ә сез гармония программасы турында ишеткәнегез юкмы? Ижевский һәм Мәчет каршында тулканлы татар мәктәбе укытып яталар ди. Әйе, менә сөйләде бер көнне мөфтиләре. Әйе. Барып кайтканым юк. Бу турыда сүз өйрәнеп.
Конгресста менә Рөстәмнәр сүз күтәрә башлаганнар да, башларына суып куйганнар. Конгресс башта бик сәер юлда булды. Сразу әйттеләр, дин аерым, без аерым дип. Хәтта э, яулыклы кызларга сүз бирмәскә яулыклы хатыннарга. В том числе мин дә шушы нигә эләктем. Анан күрә башладылар, что диннән башка булмый. Аккалфаклар төсегән булдылар име, теге динсез генә бәлеш пешереп, чабата үреп йөри торган. Аннан күрделәр, что динсез булмый. Татарның бит инде ул аерып булмый тәне һәм җаны. Хәзер динге алай каршылык юк, Шәйхи Разиев та алай каршы әйтми, бөтен, бөтен мәчетләрдә намаз укып йөри, беренче булып үзе кереп Шәйхи Разиев, ул чөнки бит хөкүмәт кешесе, үрнәк күрсәтә, Миннеханов үзе дә барып укый. Болар әзерләнә, Шәйхи Разиевлар, менә метеор кебек хәр Россия буенча йөри. Миннехановларның мәчеткә төшерүе динне. Мин иремә әйттем, әһәм әйтәм, болар милли республиканың бетүенә әзерләнәләр. Димәк, Татарстан бетәячәк, милли республикалар бетәячәк. Хәзер калаячак милли автономияләр генә һәм татар телле мәчетләрдә генә калачак, сәхнәләрдә генә калачак, мәктәпләрдә бетәчәк. Болар шуңа әзерләнә дидем. Болар безне дә шуңа әзерли дидем. Халыкка әйтмиләр. Мин ике ел элек чәчрәп чыктым. Ник халыкка дөресен әйтмисез? Әзерләнә торырларые. Ник без бетәбез, э, ми- республика бетәчәк, тел бетәчәк дип ник әйтмисез? Дип әйтмиләр. Без әйтсәк, безгә уголовный шачалар. Мин инде хәзер аптырап киттем, мин зәяләрне астым хәзер. Уже терять нечего, әйдә курс аларны эшкәрткәннәрдер дип төзеп, аларга психологический алым кулланганнардыр дип юк. Алар рус теле, әгәр без кычкырмасак, алар рус теле белән дә яши алалар. Милләтнең бер өлеше рус теле белән дә менә дигән итеп яши. Тамагы туганың, аңа кирәкми татар теле. Менә әгәр халык үзе аңламаса, Ул бит татар теле синең әтиең-әниең теле генә түгел, ул бит милләт теле. Милләт теле. Халык үзе аңлап, үзе сакларга басмаса, без бер әйбер эшли алмыйбыз. Динне үзе аңлап, үзе, ну, дин аерымрак җәмәгать. Әле милли мәсьәләне коллективный күтәрергә була. Дин ул индивидуальне. Көтү белән дингә килеп тә булмый, китеп тә булмый. Без әйтә генә алабыз. Ну, үлгәндә барысы да дога тели инде. Бөтен исми мөселманча җирләнәсе килә, име? Ансы да яхшы әле, Фирдәвес ханым. Ансы да яхшы. Мин беркемне ачуламыйм хәзер. Намаз укымаган кешене дә ачуламыйм. Яулык бөркәнмәгән кешене дә, бүген бөркәнмәгән, иртәгә бөркәндермәдем. Һәр тарих татарның менә 99% татарның күңелендә иман бар. Ул Аллаһның беренче лә иләһ илләллаһка ышана дигән сүз. Гамәле генә юк. Аны ничек башына сугып фәлән-төгән дип торасың? Килер, әкренәп-әкренәп. Кыйнап китереп булмый дингә. Кыйнап җибәрергә була. Һаман чукып торсаң аны син тегеләй, яулыгың болай, ниең болай, муеның күренә, фәлән-төгән. Китә дә бара, миңа генә башкалар бер сүз әйтми дип. Милләт белән, хикмәт белән эшләгез диелгән бит инде. Бик сак булырга кирәк халык белән. Ну кайбер менә динчеләрне мин тоже шул хәтле менә интернетта мине талады, Азатлыкта бер Габдулла дигән кеше. Миңа кличка бирде. Шәрә милләтче дигән. Голый националист дип миңа исем бирде, бер мөселман. Ул Коръәннәр белән генә, аятьләр белән генә мине бәрә, бәрә. Бөтен интеллигенция карап тора, Азатлыкны бит интеллигенция укыймы? Мин милләт дип әйтсәм дә, ник син дин дип әйтмисең, ди. Ник мин дин дим, дин бе- дип әйтәм, дин дип әйткән бөтен малайларны җыеп алдылар бит инде, төрмәләрдә утыралар. Аларның Дин- башына киткән инде. Әйе. сез- Сез аларга игътибар итмәгез. Юк, мин шундый Муса Бәйрәмгә рәнҗедем. дә, Габдулласына Мин да башына ачыктан ачык киткән. язам Фәүзия Бәйрәмова дибиме? Ул Габдулла, әллә Габдулла, әллә Мабдулла. Габдулла, юк, әйе. Әй, мин аңа аятьләр белән җавап бирәм. Сез мәйтәм, Ул өрәкләр булалар.
Ме- мәйтәм, Алар сез- сез- сез мөселман кешесенең йөзен ертасыз мәйтәм. Без язгалага Ул мине талатты.
Әйе. Мин азатлыктан чыктым ничә тапкыр. Чыкмыйм, азатлыктан чыгам әйтәм. Мондый, әйе, ул минем каным эчте. Алар алар аларга Алар зарплатага язып утыралар, понимаете? Ник мине генә талыйсың ул? Ник мине генә Зарплатага талый? язып Чөнки сез иң утыралар.
кечесе, сезнең кебекләр.
Шәрә милләтче ди, шәрә. Ник син Алла дип әйтмисең ди, Коръән белән битемә китереп бәрә менә аять белән, ниме, егылып китәсең, синең урының җәһәннәмдә, ди инде.
Соң Аллаһ Тәгалә үзебезне төрле итеп яраткан. Әйе. Бөтенебез бер төрле булсак кызык булыр идеме инде? Мин әйтәм, Чәчәкләр дә без төрле, шушындый кешеләр дә төрле.
шартларда мәйтәм, без Россиядә Җәнлекләр дә яшибез. төрле. Һәр сүзебезне карап торалар мәйтәм. Мин халыкны удар астына куя алмыйм. Баррикадаларга чакыра алмыйм, үтерергә куя алмыйм. Һәркем үзенең нәселе турында уйлый. Мин һәр татарны жәллим әйтәм, һәр татарны яшәтәсем килә әйтәм. Ни өчен син татар татар? Ул файдасыз. Алар икесе дә или больной, или троллар. Алар икесе алар файдасы юк кыз әле.
Ул фак мин әйт мин мин аңа белән озак көрәштем. Тагы бер әйбер сөйләмәле.
Вакытыбызны гына әйрәмәле.
Без бит инде хатын кызлар бик эмоциональ кешеләр инде. Көрәшә башлыйбыз да янабыз, көрәшә башлыйбыз да янабыз. Сез каян табасыз ул көчне? Сез бит инде гомер буе көрәшәсез. Беренчедән Аллаһ Тәгалә шушы юлга чыгарга генә рәхмәт әйтәм. Мин әгәр Аллаһ Тәгалә бу юлга чыгармаса, әллә кайчан янып бетә идем. Чөнки мин түбәдән, морҗадан төшеп, тәрәзәдән чыга торган кеше идем. Кырып бетереп, аларны да кыра идем, үземне дә кыра идем, сүз белән турында сүз бара инде. Әллә кайчан төрмәләрдә я кабердә ята идем. Сезнең иман көчегез Әйе, өстенрәк Аллаһ инде Тәгалә, болардан.
әйе, мине бер, бер яктан мин бер катлы, мин кешеләргә ышанам, мин кешеләрне яратам, ихлас, ул да яхшы сыйфат. Икенчедән, мин куркуны белмим. Чөнки мин дөреслек өчен көрәшәм икән, тем более кеше өчен. Кеше өчен көрәшкәндә, кешенең гаделлеге өчен курку дигән әйбер булмый. Мин бит милләтнең гаделлеге өчен көрәшәм, үзем өчен түгел, үземә берәй бер сорау. Ачлыкта да мин үләргә дә риза идем, чөнки мин халык өчен чыгып яттым. Миндә андый нәрсә бөтенләй булмады, үләсең бит дигән. Аннан соң икенчедән мин тарихчы булгач, тарихны бик яхшы беләм. Менә ул чукындырулар турында томнарны укыганда мин акырып-акырып еладым. Екатеринбург архивыннан утта яндырылган татар хатынының өенә алып кайттым мин документларын. Старославянскида язылган 1738 елны 60 яшьлек бер татар хатын көчләп чукындыралар, ирен үтерәләр, үзен чукындыралар шул Урал якларында. Бу өч тапкыр кача, моны урыска кияүгә бирәләр. 60 яшьлек хатын бит инде мөселман. Өч тапкыр кача бу хәзер. Өченчесендә моны яндырып үтерәләр, чөнки бер ай йөргән була мөселманнар арасында. Ул вакыттагы закон буенча ул уже поганыйга санала, пычранган. Аны яндырып үтереп кенә чистартырга була. Һәм Екатеринбург уртасында яндырып үтерәләр. Шуның документларын алып кайттым мин, утта яндырылган татар хатыны. Мин шушыларны белгәч, татар хатыны, аның, аңа- аның бер сүзе җитә иде ул хатынның. Да, мин ялгыштым, мин урыс белән торырга да риза, мин чукын, чукынырга да риза, менә ун бармагым белән үтермәгез генә. Юк, юк, бу итмим. Гөләйзә дигән роман яздым. Гөләйзә өч баласы бар. Шул хатын турында.
Юк, юк, Гөләй, анда керттем мин ул эпизодны. Кер, керде ул. Ә, ә Гөләйзә, ә прототибы Зөләйханың прототибы Гөләйзә. Исхакиның прототибын таптым мин. Күрше авылда гына булып чыкты. Шуның документлары сакланган архивта. Ә Зөләйханың бер документы да юк. Ул вымышленный шушы Гөләйзә булып чыкты. Шушы Гөләйзә тоже 1838 елны Биләрповы белеп ала. Бу, бу чиркәү кенәгәләрендә Пелагия дип язылган. Гөләйзә э, мөселманга кияүгә чыккан, ике бала тапкан, балаларын чукындырылмаган, Биләк улы Казанга яза консисторияга чиркәү судына. Нишләргә? Аерып алырга иреннән чукындырырга, э, төрмәгә ябырга, балаларын чукындырырга 7 ел суд итәләр бу хатынны. Авылдан йөреп, имә Кыршынталысы дигән, Чирүлешен тасы дигән авылдан йөреп, чистайга җиде ел судит итәләр. Өченче баласын таба ул арада, имә Роман булгач, анда күп инде документлардан гына тормый бит инде бу. Шуннан Гөләйзәгә әйтәләр, ярар, иреңнән аералар, балаларың чукындыралар, бар балаларың чукына. Чукын, чукын, берәй, бу бер генә җөмлә әйтә. Мин Аллаһы Тәгалә каршында нәрсә дип җавап бирмим? Как я буду отвечать перед Всевышним? Мин барыбер үләм, иртәме-соңмы, әле ул вакытта аңа утыз ничә генә яшь була. Аллаһ Тәгалә каршына барыбер барабыз, мин нәрсә дип әйтермен? Хәзер мин чукынып, минем балаларым да христиан булачак, мин балаларым догасылар калмаячак. Кыскасы, бу хатын җомга көнне моны алырга киләләр. Шахт дигән бик сәер фамилия документларда алырга киләләр уже конвойлар белән авылларына. Җомга көн сәҗдәдә үлә бу. Шахт шулай итә. Без килгәндә ул үлгән иде сәҗдәдә. Үлгәнче моның урынын күрсәтә Аллаһ Тәгалә төшләрендә. Моны хәзер э, мөселман зиратына күмәләр. Ә мөселман зиратына күмергә ярамый, чөнки Пелагия бит. Моны казып алырга дип төшәләр, бу кабердә юк, диспесе генә калган. Кабердә юк, чөнки Аллаһ Тәгалә менә Боларның казы баласын белеп, үзенең туган авылына күчерә, бәләкәй баласы күреп кала. Ничек? Документальный? Әйе. Документальный китап. Искиткеч тәэсирле.
Мин укыдым. Гөләйзәне укыдыгызмы?
Гөләйзәне укыдым.
Анардан алдагыларны кырыксыз. Анда безнең Сез Гөләйзәне укырга тиеш. Укыдым, Гөләйзәпа, укыдым әйтәм. Китабын журналдамы?
Журналда. Журналда кыскартылды.
Журнал варианты 3 номерда чыкты. Менә шушы Гөләйзәне укыгач, Бөтен кеше, тәүбә итеп, Раббым, мине кичер, кичер, минем бит милләтем ничек газаплар күргән, утларда яндырганнар, суларга батырганнар, анда бөтенесен яздым мин. Бөтенесен күрсәттем. Сәҗдәләрдә үлгәннәр, ну, Китап булып чыккан ишетмәгән. чыкты, Чыкты уже ме? бетеп бара. Э, Куясың сатуда. Казан- Сатуда шул Казанда Фәниядә бар. Э, Хуҗиәхмәттәме?
Әйе. Э.
Чаллыда Тургай кибетендә бар. Сорап Казанда шундый кибетләр Фәниядә бар. Юк, юк, биргәнебез юк, алга. Үзәк басуларын төяп безнең районга кил библиотекада. Мин бит Лашманга барып Каяс Исхакиның туган эзләп тап Талгат аби турында мәкалә язып чыгардым. Талгат аби Исхаков дигән бер кеше яши, Гаяс Исхакиның тора йортны. Аның атасын Ходи Атласилар белән бергә атып үтергәннәр 38 нче елда. Бу 6 айлык бала булып калган. Шул кешеләр исән. Атасы мулла булган, мулла булган өчен атып үтергәннәр 38 нче елны. Малае мулла хәзер. Күрәсезме, милләт ничек Әйтеп бетергесез милләт инде җәмәгать. Менә әйтәм бит, менә кулда гына йөртерлек милләт. Милләт шушы кадерен белми. Эчә, нитә, әллә кемнәр белән итә. Ирем дә әйтә, тукта инде, йөрмә инде. Не стоит бу милләт йөрергә дип, минем ирем инде. Мәйтәм, син аның узганнарын белмисең. Син аның узганнарын белсәң, мәйтәм, кычкырып елар инде, мәйтәм, кочаклап елар инде. Мин, мин дә шулай әйттем, мәйтәм, мин бу милләтнең тарихын белгәч, үлгәнче шушы милләткә, мәйтәм, дога кылаячакмын. Безнең балаларга тарихны өйрәнергә бирмиләр дә бит, Фәүзия ә? апа. Анда дәрес, өйгә биреп җибәрә, өчкә кадәр укыталар, аны тау хәтлек ишләр биреп җибәрә, аларның китап укырга Юк, бала белән баланы итү өчен менә шушындый бер-ике чыгышта җитә. Ана үзе эзләп таба башлый ул. Менә мин икенче гимназиягә җыйдылар. Миңа шул хәтле авыр тимә бирделәр. Минем улым тәмамлады Чаллыда икенче гимназияне. Мин бер җыелышта әйттем, мәктәп директорлары, минем улым тәмамлады, мәйтәм, татар гимназиясен Кипрдан кайткач, мәйтәм, инглиз телендә укыган баланы бер класс төшереп татар гимназиясенә бирдем. 15 ел мине чакырганыгыз юк, мәйтәм. Минем улым, мәйтәм, 6-7 төрле тел белә. Ана китабын, мәйтәм, татарчадан русчага, мәйтәм, Айтматовның әнисе турында улым тәрҗемә итте. Ул сезнең дә заслуегыз, мәйтәм, аны сез укыттыгыз. Мине бер тапкыр очрашуга чакырмадыгыз. Боларга шул хәлле оят булды. Унбиш ел, мәйтәм, мин унбиш тапкыр Себерне урадым уже. Сез мине бер... Шуннан болар мине чакырдылар, шундый авыр тема бирделәр. Конференция темасы фәнни. Тема болай, тарихы шалтыратып, Фәүзия апа, менә мондый тема сезгә, ди, өлкән классларны гына җыябыз, ди. 1552 елның Казан ханлыгы җимерелгәндә татар халкы нәрсәләрне югалтты? Һәм ничек исән калды шушыларны югалткач? Менә шушы теманы безнең районда да үткәрәсе. Шундый авыр тема, мин төне буе әзерләндем. Минем хәтта мең еллыкта мин э, пирамидада чыгыш ясадым. Юкса дәшкенеемдә Шәймиевлар утырган, президентлар утырган. Минем анда да болай борчылганым юк, теманы ничек ачырмын дип. Мин теманы ачтым. Шундый әзерләнеп бардым. Елый-елый сөйләдем балаларга шушы әйберне. Малайлар тетрәнеп кайтып киттеләр. Менә ул бала инде беркайчан онытты. Менә мин сезгә һәр бер яһүди хатыны турында сөйлим. Бер хикәя укыдым мин. Бер еврей хатыны сеңнем тыңлады. Бер еврей хатыны хәзер баласына Холокост турында сөйли икән. Колокос. Менә ничек итеп тиреләрен салдырдылар, ничек итеп концлагерьларда яптылар. Сөйли, сөйли, йоклар алдыннан баласына, малаена сөйли, сөйли. Малае ыжлап та бирми. Ята да йоклый, ята да йоклый, ята да йоклый. Ана бер ай сөйли, бер ел сөйли, мала. Бер заман малае акырып жылап уянып китә. Аны әйтә, нәрсә булды, ди. Менә мин, ди, төшемдә күрдем, ди, ничек итеп безнең тиреләребезне салдыралар, ничек итеп безне кадакларга кадаклыйлар. Анасы әйтә, менә мин хәзер тынычлап үлә алам, менә син хәзер еврей, ди. Мин сиңа сеңдерә алдым милләтемнең фаҗигасын, ди. Мин сиңа бер ел буе сөйләдем, син йокладың, ди. Мин сине уята алмадым. Менә синең хәзер төшеңә бу хикәя. Русча чыккан хикәя бу. Мин Мәдәни җомгага бер мәкаләме ахырына моны язган идем, чыгармадылар. Ну, минем китапта чыгып килә бу, бу кыйсса. Менә хәзер син уяндың, ди. Хәзер мин уйланам тынычлап. Менә хәзер син яһүди, ди. Менә мин дә шушы метод белән барам хәзер. Менә хәзер син татар дип әйтергә, менә хәзер син мөселман дип Аллаһ әйтер. Миңа хотя бы шушы эшне эшләргә.
Алар 5 яшенә кадәр баланы бакчага да бирми, үзләре тәрбиялиләр аларның Әйе, хатыннары. менә Өйдә шушыларны утырып бала сеңдерәләр. тәрбиялиләр алар. Мгм. Минем, конечно, беркемгә карата да ненависть сеңдерәсем килми. Хәтта урыска карата да. Бүгенге урыс бәлки гаепле дә түгелдер, әйме, ул үзе дә мескен. Әмма ләкин бала тарихын белергә тиеш. Бала шушы тарихның, милләтнең кадерен белергә тиеш. Желательно үзенең милләтәше белән гаилә корып, аны үзенең баласына да тапшырырга тиеш. Диннең кадерен белергә тиеш. Һәм әгәр инде иң соңгы точкасы минем хыялымның, үзенең дәүләтен яңадан торгызырга омтылырга тиеш. Чөнки үзеңнең дәүләтең юк икән, гел шушы хәл кабатланачак. Мин әйттем. Эй, сөенәсез инде, мәйтәм, мәктәп ачтырдык дип әйтәсез, мәчет ничек ачтырсалар, шулай ябачаклар, дидем. Нәкъ шушы көннәр килде. Үз дәүләтең юк икән, дидем. Ничек ачтырсак, шулай ябырбыз, яки алар урыс мәктәпләре булыр, дидем. Менә йөрдек без өйдән өйгә, мәйтәм, гимназияләр ачтырып. Анда урысча укыту булачак, авылларда урысча булачак. Мәчетләр, мәйтәм, әле белмим, мәйтәм, яңадан клубларга әйләнерме, халык Безнең арттырып әйтте бүген бер кеше сөйләде, 10 процент. 10 процент түгел. Безнең 3 процент халык намаз укый анкета буенча. 3 процент татар 5 вакыт намаз укый. Все.
Намаз укымагач, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне ала бит. Әлбәттә.
Аллаһ Тәгалә дә карап тора. Нишләрләр икән? Менә Чечняда бәрәкәт бар. Әйе. Сизелеп тора сразу.
Күрәсеңме? Урамга чыксаң, сразу сизелә. Как будто бүтән илгә килеп эләктең. Хотя бай яшәмиләр.

Шушы татар инде. Ислам динендәге татар төп дошманы. Моны бер кая куеп булмый. Алар аны элек яшерделәр, дружба народов, тегесе бунысы. Хәзер инде ачыктан ачык теге дошман дип әйтмиләр. Ну бетерү политикасы алып. Кемне генә бетерәләр? Дошманны гына бетерәләр. Бетерү политикасы бара. Халык шуны аңламый. Ну, менә бу телне бетерүнең кызыксынмый гаҗәп.
Юк, юк. Менә бу телне бетерүнең име, телне бетерүнең Әзрәк инә белән төртеп алган кебек булды халыкка, халык хурланды. Хурланды, хурланды. Хурланды, ничек инде бу ди? Әйе, әйе, һәр начарның бер яхшысы була ди. Халыкның милли горурлыгына барып тиде бу. Ничек инде ди? Мин ди заявление белән укытырга тиеш ди. Минем өстемнән язалар ди. Нигә әле мин ди авыл мәктәбендә дә ди урысча бирергә тиеш татарча укып. Халыкның әзрәк кенә инә белән күтенә төрттеләр, халык әзрәк силкенеп куйды. Дальше нишләргә кирәген белми. Белми, чөнки ул әзергә хәзергә яшәп килде Татарстан халкы.
Алар өчен коммунистлар уйлыйлар иде, хәзер коммунистлар уйламый алар өчен.
Менә мин бер авылда